makadii makadii mhuri yezimbabwe kwese kwamungadai muri kusangana zvekare kwatiri kuita pano pandinokupai nhau dzakasiyana siyana dziri kuitika makona mana ese enyika usaskipa kana vhidhiyo rino risati rapera nekuti pano ndinokupai nhau dzakawanda pa video rimwe chete kuitira kuti muwane ma updates akawanda saka ukaskipa unorasikirwa nedzimwe news dzakakukoshera kuti udzinzwe. Pane murume aibatsira vanhu nenzira dzechivanhu e, iri n'anga anozikanwa nezita rekuti Tateguru Chuma uyo akanyura mudziva rekuChitungwiza aenda kunobatsira vanhu ikoko vaaiti vane mashave emanjuzu. Akaenda achinovabatsira ndokubva I mashave aya ayi avakurira kusvika ivo vanyudzwa. Akaenda ikoko achinovabatsira shave riya ndokubva rabuda rikamukurira. Ramukurira ndokubva ramunyudza zvekutora chinguva chakati rebei kwemaawa akati wandei ari pasi pemvura zvekuti shamwari dzake kana kuti vaanoshandidzana navo vakambozama kumutsvaka pasi pemvura vakamushaiwa kusvika vazofonera mapurisa kuti auye azomubatsira. Mapurisa akauya zveshuwa kuzovabatsira kusvika vamutsvaka vakamuwana ari pasi pemvura. E, murume uyu zita rake chairo chairo repakuberekwa riri pachitupa anonzi Decide Mhaka. Decide Mhaka akanyura mumvura kuChitungwiza ndokubva ashaika. e, aine vanhu vaangaenda navo achinovabatsira achiti vane matare kana kuti vane mhepo dzemanjuzu idzo dzaaida kuzonobvisa ikoko saka njuzu idzi dzakazomukurira kusvika iye afa tinoti rest in peace kuna decide uyo akashaika nenzira iyi yekutorwa nenjuzu aenda achida kunobatsira vakanga vakaremerwa aiwa zvinowanikwa Kune murume akawanikwa akafa kuChinhoyi. Vanoziva kuChinhoyi pane nzvimbo inonzi yekuMatura kune mamaini ariko. Murume uyu ainzi aitengesa goridhe, aive gold buyer saka akafonerwa nevamwewo vaaifungidzira kuti makasitoma ake ndokubva aenda ikoko. Akaenda achiti makasitoma haana kuziva kuti vanhu ava vari kutoda kumuuraya. vari kutoda kumubira vari kutoda kumurobha ndofunga vakaona kuti zvavaida kwaari panguva iyoyo anga asina saka vanonzi pavakamuuraya vakabva vamudhamba vakamusiya ikoko kusango ndokuenda kumba kwake vakanotsvaka zvavakatsvaka kusvika vazotuta midziyo yese yanga iri mumba make vakaenda nayo kutaura kuno varume ava havasati vabatwa vachiri kutsvakwa nemapurisa tinoziva kuti mapurisa emuzimbabwe anorigona basa iri zvokuti vachabatwa paanytime aiwa Regai tiisire nyaya iyi kumaoko emapurisa vaite basa ravo. Ndinoti zorora murugare hama yedu yakatisiya nenzira isina kunaka iri nzira yekuurayiwa aiwa zvinorwadza kune hama dzashaikirwa ngatichemei tiine tariro inzira yaMwari kutongawo kwaMwari kana Mwari vatonga hapana angazvimise. KuSouth Africa, munzvimbo yeDurban, kune amai vakarova mwana anga ari grade 2 kusvika afa nenyaya yekuti vaiti akanga afoira kuchikoro. Mutemo muSouth Africa kana zvikoro zvikavharwa, mubereki unouya kuchikoro kuzotora maresults emwana kana kuti report yemwana. Zvino semazuva ese zvikoro zvakavharwa ndokubva amai vaenda kunotora report yemwana wavo ndokusvika kuona maresults asina kunangana nezvavaifungidzira kuti zvinofanira kunge zvakaitwa nemwana wavo kusvika pakutsamwa ndokubva varova mwana vachiti wafoira sei kusvika mwana afa. Kutaura kuno vari mumaoko emapurisa vakasungirwa nyaya yekuti vakarova mwana kusvika ashaika vachimurovera kuti mwana anga afoira. Zvakaoma zvinorwadza. Vabereki ngatidzidzei kuzvidzora kana tichinge tatsamwa. Ungatsamwe zvekusvika pakurova mwana kusvika afa. Anenge anyanya kutadzei? Kufoira kuriko munhu wese. Hatina kunzi vanhu vese kana taenda kuchikoro tinofanira kunopasa. Kune vanopasa kune vanofoirawo. Zviriko but iwewe kana wogumbuka zvekusvika pakurova mwana Aiwa zvakaoma. Ko moyo wako izvezvi unenge uri pai? Ko vamwewo vabereki vanonzwawo sei vachiona uchiranga mwana zvekusvika apa? Ko vasina kupiwawo mbereko naMwari vachiona iwewe uchiranga mwana zvekusvika pakuuraya ivo vanonzwawo sei? Kwavari chiri chinhu chavari kushuwira kuti dai Mwari mandipawo mwana iwe wotoita wekuuraya nekurova uchiti wafoirirei? Hey zvakaoma ndidzo nhau dzanga ndakakubatirai muzuva ranhasi kana wanga usati wasubscribe chibva wangosubscribe kuitira kuti patinoposta zvekare uve munhu wekutanga kusangana nevhidhiyo redu usasaririre ugare uri up to date nezvinenge zvichiitika munyika yedu yezimbabwe mova nezuva rakanaka bye bye